Кӑмӑла каякан ӗҫ тупма хальхи вӑхӑтра ҫӑмӑлах мар. Уйрӑмах тин ҫеҫ вӗренсе тухнӑ, ӗҫ опычӗ пухса ӗлкӗреймен ҫамрӑк специалистсене йывӑр килет. Кун пек чухне ӗҫпе тивӗҫтерекен центр пӗрремӗш утӑмсем тума пулӑшать. Тин ҫеҫ алла диплом илнӗ ҫамрӑксем, паллах, хӑйсем тӗллӗн ӗҫ шырама пикенеҫҫӗ. Анчах та чылай чухне кӑмӑла каякан ӗҫ тупасси вӑраха тӑсӑлса каять. Шупашкарти ӗҫпе тивӗҫтерекен центр шӑпах та тин ҫеҫ вӗренсе тухнӑ яшсемпе хӗрсене тимлӗх уйӑрса карьера картлашкинче пӗрремӗш утӑмсем тума е хӑйсен ӗҫне пуҫарса яма пулӑшать. Ҫынсене ӗҫпе тивӗҫтерекен центр ҫамрӑксене ӗҫ шырама тата тупма пулӑшать. Ҫавӑн пекех вӗсем хӑйсен ӗҫне уҫма пултараҫҫӗ. Психологи тӗлӗшӗнчен хавхалантарма, резюме ҫырма вӗрентеҫҫӗ тата предприятие вырнаҫас умӗнхи калаҫусене хатӗрлеҫҫӗ. Хальхи вӑхӑтра ҫамрӑк кадрсем бюджет тытӑмӗнче кирлӗ. Ӗҫпе тивӗҫтерекен центрпа чылай пӗрлешӳ тачӑ ҫыхӑнура ӗҫлет. Ӗҫ килӗшӗвне ҫирӗплетнӗ хыҫҫӑн малтанах ҫамрӑксене ӗҫпе тивӗҫтерекен центр пулӑшу пособийӗ тӳлет. Тӗрев хакӗ виҫӗ пин тенкӗпе танлашать. Предприятисем хӑйсем патне вӑхӑтлӑх вырнаҫнӑ тарӑн пӗлӳллӗ, хӑйсене тивӗҫлӗ шайра кӑтартма пултарнӑ ҫамрӑксене яланлӑх ӗҫ вырӑнӗпе те тивӗҫтерме хатӗр. Эпиҫсӗсене ӗҫпе тивӗҫтерекен центрпа тахҫанах ӗҫлетпӗр. Вӗсем пирӗн пата ҫамрӑк специалистсене яраҫҫӗ. Эпир вӗсемпе ӗҫпе тивӗҫтерекен центр урлӑ вӑхӑтлах ӗҫ килӗшӗвне ҫирӗплететпӗр. Уншӑн вӗсем шалу илеҫҫӗ. Унтан ҫамрӑк специалист хӑйне лайӑх кӑтартать пулсан, ӑна эпир хамӑр пата иҫе илетпӗр. Татьяна Николаева ӗҫ шыраса шанӑҫа ҫухатнӑ хыҫҫӑн центр тупса панӑ пӗрлешӳре хӑйӗн тивӗҫне яваплӑ пурнӑҫлама тӑрӑшать. Ӗҫе хӑнӑхасси пӗчӗк утӑмсенченех пухӑнса пырать, тет ҫамрӑк специалист. Эпӗ пӗлтӗр диплом илтӗм. Малтанласа хам телен ӗҫ шырама тӑрӑшрӑм. Кӑшӑлвируса пула лайӑх ӗҫ тупма йывӑр пулчӗ. Центртан пособие илме пуҫларӑм. Слобода предприятине кайма направление пачӗҫ. Ман кандидатурӑна тӳрех ырларӗҫ. Мана кунта питӗ килӗшет. Хӑйӗн специальноҫӗпе ӗҫ вырӑнне тупайман, вунсакӑр ҫултан пуҫласа ҫирӗм ҫулчченхи ҫамрӑксене ӗҫпе тивӗҫтерекен центр кӑмӑла каякан ӗҫ тупма е ҫӗнӗ профессиллӗ пулма хушма пӗлӳ илме те пулӑшӗ.